Helo a chroeso i wefan gwych yr wythnos hon. Os ydych chi yn dechrau ystyried sut yn y byd y gallwch chi gael gwaith i ffwrdd o iPads eich disgyblion chi, y man i fan canolog ble gallwch chi eu asesu nhw neu casglu nhw fel tystiolaeth, wel dyma'r fideo i chi. Ewch yn gyntaf i showbee dot com, A ewch i sign up free a wedyn dilynwch y camau, iawn, I'm a teacher, cofrestru gyda'ch e-bost ac yn y blaen, anwybydwch y promo code. Ewch i sign up now. Wedi i chi gofrestru a mewn gofnodi, fe fydd eich sgrin gyntaf chi yn edrych rhywbeth tebyg i hyn. Bydd yr dosbarthiadau yma ddim yn ymddangos gyda chi yn naturiol, ond dyma fy nghyfrif i. Ewch i New Class. Wedyn rhowch enw i'ch dosbarth chi am y tro neu alw fe'n 7E enghreifftiol. A sylwch fan hyn, mae Showbie yn rhoi cod i chi yn syth. Dyma'r cod byddwch chi'n rhannu gyda'ch disgyblion chi i anfon gwaith atoch chi. Ond am y tro, ewch i Save. A dyna fe wedyn, mae Showbie wedi creu eich dosbarth newydd chi. Ar hyn o bryd does dim disgyblion mewn 'na, ond mae 'na un athro. E, beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw i greu aseiniad newydd, tasg newydd. Mewn fan hyn dwi'n mynd i roi, e, nawn ni esgus bod y dosbarth yn gorfod e, gwneud rhywbeth yn app Comic Life, a na i roi Comic Life 1. E, mae croeso i chi newid y dyddiad cau i'r aseiniad ac yn y blaen, dwi'n mynd i adael ei fod am y tro. Felly dyna ni, mae gennyf y dosbarth enghreifftiol a un dasg mewn am barod. Beth sydd o'ch blaenau nawr yw iPad, newn ni esgus am y tro taw iPad disgybl yw e. Yym, beth bydd angen i nhw wneud yw chwilio am yr ap Showbie sydd am ddim, ia, felly bydd angen rhoi yr ap ar yr iPads, a wedyn mynd i Sign Up for Free. Beth fyddwch chi wedyn yn, yn dweud i'ch disgyblion i weud yw I'm a student, A byddwn i'n argymell eich bod chi'n rhoi enw cyntaf, wnawn ni esgus taw Jack yw e, a wedyn jyst i gadw pethau'n syml a'i atgoffa nhw o ran cadw ei enw yn yn ddiogel ac yn y blaen ar-lein. Byddwn i jyst yn rhoi'r prif lythyren. Wedyn o ran enw defnyddiwr, eto, dwedwch wrthyn nhw i ddilyn yr un drefn. Am y tro, dwi'n mynd i roi Jack J1, iawn? So enw, llythyren cyntaf, y cyfenw a rhif. A wedyn, cyfrinair, byddwn ni'n argymell yn gryf eich bod chi yn rhoi y cyfrineiriau i'ch disgyblion chi ac efallai'r enw defnyddwyr ar y bapur, maen nhw yn anghofio nhw, iawn, a mae'n bwysig iawn, mae 'na ffordd o ddod o hyd i nhw, ond mae'n dipyn yn haws achos ydych chi yn rhoi y cyfrinair i nhw. Am y tro, dwi'n mynd i roi y cyfrinair fel, yym, Preseli i gadw pethau'n syml iawn. At, uh, does dim angen un o roi e-bost, sign up. Dyma nhw nawr yn cyfrestru mewn. Yn anffodus mae rhywun wedi mynd a Jack J1 felly nawn ni Jack J2 fyna. Nawn ni gyfrestru mewn a dyna fe wedyn mae'r disgybl yna wedi cyfrestru. Mae'n gofyn am god y dosbarth. Felly, dyma fi'n edrych nôl yn yn sioe bi ar y cyfrifiadur am y tro yn y nosbarth ei saith e enghreifftiol a dyma'r cod, iawn, saith gy, dau, dy, yn. Felly, dyna'r cod dwi'n mynd i roi i'r disgybl. Dyma fi felly yn dweud wrth y disgybl beth yw'r cod, maen nhw'n rhoi e mewn i'r iPad A dyma nhw yn dod mewn i'r dosbarth yn syth. Felly, mae Jac J, sylwch ar y top ar y chwith mewn, mae e yn nosbarth saith A enghreifftiol ac yn sydyn, mae 'da fe'r aseiniad hefyd o'i flaen e. Felly, dyna fel i gofrestru eich dosbarth i mewn i Showbie. Bydd y fideo nesa' yn dangos i chi fel yr ydyn ni yn gallu cael gwaith o'r disgybl i ni fel athrawon.